An ma faen. Adwa ni nyisna oganda joka Nyanam ni to in ng'a? Who are you? Ji gombo ng'eyi. To yudi bende tek. Ipisri seriously. In ng'a? An gi nyinga iluonga ni Eric Odhiambo. Mm. To nyinga mar tich matiyo en Bongesa. Eric Odhiambo. Eh, Eric Odhiambo en jakanye. Eric Odhiambo en ja Uyoma. Uyoma Katwenga, Uyoma Kanye? Chianda. Uyoma Chianda. Yeah, that's it. O mano kikalo Chianda tikalo Rageng'ni ti idhi Lwanda Kotieno Eh, area no. eh, E donge neno ka ng'e gweng'i. mm, Bongi sa yudi tek yawa. Ok iyudri. Yuda yot. Ok aneni e YouTube, ok aneni e Facebook, simbi ok ayudi, ok aneni e WhatsApp. In kari yudi nang'o? An mondo mi iyuda, Mm. adhi koni. Ionge keja ni moro minya miya location, inya tag location ni kae miyudae. Idhi nyisa. Sawa sawa. Erokamano Eric Jauyoma Bongisa. Ng'ama nochaki nying mar Bongisa? Nying mar Bongisa ni Mm. nochakre ka ne wachako nachako go thum tich matiyo. Mm. Eh, koro ato Nying ni nomiya gi ng'ato ni Boyieta Wuod Awasa. Oh. Manyiso ni isetiyo gi Boyieta Wuod Awasa. Eh. Mm. E, e band mar Boyieta Wuod Awasa nitiyo kaka ng'a? Nago ne piano. Nigo ne piano. Mm. Oh, kang'e ni mano ne higa mane kata kar eh, ndalo mage? Area mar 2016 ka. Manyiso ni idonjo ni e thum, idonjo ka Boyieta Wuod Awasi. Achako gi nyako moro ni Lady V. chon Oh, 2013. Lady Vinya Nyakach. Eh, Oh, mana kaka keyboardist tu. ah, Mm. macha to ne pod ago bul mar pien e dhiang' Bul mar pien dhiang' e mana go ka bag ka Lady V. Mano ne kanye? ne wan ga rabuor koro ne wa kaka jothum wuotho ne ok ne wagocho kamoro achiel Oh. Then after kia e la- band mar Lady V emi donjo e Kaboyita Wuda Wasi. Eh, mado- eh, adhi awuok kanyo to adhi ka Fred wuod mama Mm. Fred Wood Mada mowero Min Baby. Eh, Eh, mowero yaye Min Baby. And then kia kanyo ema koro adhi e kabuyiet. Kabuyeta Wood Awasi Eh, ma ibedo kode ka igone mana piano. eh. Piano ni en gima isomo, en gima nidhi ne klas misomo, kose en ena ichamo janjani. Piano ne an gi chuny mar ng'eyo Mm. nikech naneno kaka bul ok ne ber naruji nagombo ni ane natime agoyo piano Mm. kaka jo- jomamo Jomamoko. Eh, koro fred ne Mm. ne en band leader Mm. to nong'eyo goyo piano koro Piano. nochuna mondo abed kode machiegni mondo opuonja mondo ang'e Oh, ni in e bul to koro ni neno mbele ikoni piano ni ema ni mit ni mu. ema naneno konego bed nadi Mi ng'eyo ma koro ema itimo nyaka sani. Eh, matimo Ma nyaka tich go sani. piano ni ema pidhi. Eh, ma, ma, mano e tija. ma piano ni igoye mana ne ohangla ko igoye ne odongo swag kende koso igoye kata ni ka ng'ato oluongi e tich mamoro machalo crusade machalo kuonde migoye piano mopogore opogore kata function moro amora kata jathumbe mamoko Eh, dong' koro ka aonge tich, Mm. nikech en tich mang'e, ming'eyo mang'e. Mm. Inyalo luo. ng'ato nyalo luongi eh, to ng'ato idhi nyalo godo luonga to akonyo. Mm. Eh. ok ang'e ni Boyita Wuod Awasi ibedogo nyaka karang'o Uyie to abubo kode aming'a saidi ma koro en ema wuok ire Mm. kabiro kodongo ka To ah, gimoro mane timre ne gi accident chande noyudi kono eyo macha to noyuda ma in bende nidhi gocho gi jo thum goiko. eh nadhi kodgi Inyalo pimo noe matin. eh gima notimre kacha Mm. e yor accident ne watiyo gotieno Mm. to wanindo yudo ka kiny ne Mm. wa- wadhi e chula no Mm. gokinyi Mm. ema koro dine wawuoge gimoro saa achiel okinyi Mm. ka wadhi Mm. koro ka wachopo mbele mbele kuma ok inya neno kone Mm. in e diere Mm. ema koro accident ne yudowa manyiso ni u- in achiel kuom jogo mane otony eh, e accident ni eri eh, accident erokamano mosuru kode gi ajali mane otimore no ero we thank god ni ni survive Yeah. iwacho ni bongisa the meaning mar bongisa en ang'o bongisa ni omin ang'o kose in nipo apoko sechaki ni in bongisa an an kono chaka kamano ma be natamara to Eh. koro gimimedo tamri Eh, e kaka medo luongi imedo luongi koro ng'iya ng'iya gima nada timo koro Yeah, wam- agombo mondo mi ang'e ni to ang'o momiyo iwuondoga odongo odongo ywak ge thum sana ni bongi sema no wuondo dongo ang'o momi wuondo ga odongo ah, ah, ah, koso mano mana being creative ni odongo loso mana i thum thum itedo en ena kamano mar mm. mondo mi ji mor en ena kamano mar miji mor but ok ni wuondega eh? ni ne mani wuonde ni yo oh, in yie ayie bro nyuomi rawo Awinji. Rawo hakuna, miligo hakuna. Eh. En aena bedo creative mondo omi ji mor. Eh, mano tek. Erokamano. Bongisa in gi family, maybe in gi wife, gi nyithindo and all that. So in aina in Bongisa kaka in no? Ah, Piny masani ok nyal bet kendi kamano, nyaka ubed ji ariyo. Nyaka ubed ji ariyo. Eh. Mumakoru godo. Ukonyoru e mawaidha, left, right, center. Eh. Eh. Erokamano. Ok ang'e ni piano masani migoyo ni eri, mm. ki compare gi gita mane jothumbe machon ne goyo, mm. inyalo wacho ni korka gita gi piano in preference ni mane koso in mana piano ni miromo godo? Piano, mm. piano ema ang'eyo maler, gita to dak ariambi. Gita dak iriambi, to be inyalo gombo ng'eyo? Gita gike dhi mos to gita be sani onge market. Gita onge market, Gite gike be dhi luoro, mos. eh. Luoro mabor. Luoro mabor. Waya mimulo ng'eny. Teke teke. Mpiano teke teke. Teke teke shortcut. Eh, Manyiso ni sani kaka igocho go Odongo Swag. Odongo Swag is the trending Ohangla artist e Luo Nyanza kae. Odongo Swag kaka sani trend e Luo Nyanza. Ka manyiso ni iwuotho kode kamoro amora midhiye, kuonde mogoche te. eh, dong' koro nyaka beri nikech Kaluwore. Mm, ni lined tich. Mm, Experience ni mar tiyo godongo inyalo pake kaka maromo nade? Ma odongo kaka anyalo pako Mm, en ng'ama jaratiro. mm. Kowacho ni to wacho ni ok odog chien ok odhi mbele. Ok odhi Gima mbele. owachono en ochung' kanyo. Mm. Erokamano. To chudo mar eh, jo piano ka koro kata kok in kende jo piano mamoko kikata cross ohangla Mm. iyudo ka nitiere wach moro manyowuok ni yo jo ohangla jo band members kata band directors Mm, Eh, nitie wach manyowuok ni band directors mm, nitiere kaka odiyo ne band members mamoko piny iyudo ni ja ja ok chul maber ja sheka kiang'o gini ka ok chul maber ok ang'e ni piano kae imiyou marom nade kok ikuot ni mae gima imiyowa gima imiyou no bende en gima nyalo uh, uh, chungo familia e piano te kok in kende jogo mago Eh, chopo piano ni eh, koro joot gima atemo wacho Mm, kanyo koro luwre gi gi band mitiye mm, inyalo nitie band mimiyo siling abich mm. ini ng'ato tiye mimiyo achiel ng'ato tiye kata mimiyo apar oluwore gi kaka iwinjori gi bosni Eh, Eh, Erokamano. Ah, Erokamano. To penjo ma bende samoro de agombo penjo an kata japiny ne nyalo gombo penjo to ka lu- luwore gi thuolo. Mm. E, itiyo gi gig wajakoya gi? Gi- gig wajakoya gi be itiyogo? Ah, ah, ineno gigi Eh, gigi to koro ok dang' ariambi eh. watiyo kode matin mano adier dong Ikoni wich nyaka yudi. Ah, to koro nyaka wayud ayuda Nyathio. itiyo kode to matin Ah, eh, mana ma mamiyi matin. juogi Eh, Mm. erokamano ago erokamano kuom kawo thuoloni makende inyalo nyiso ne jopiny ni ng'ama gombo yudi nyalo ga yudi nang'o Bo- bo- eh, nani eh, bongisa yudi te ng'ama dwa yudi japiny madwa yudi koni bongisa nyono waya mamit ndi Mm. omiyo thumbe odongo mit ndi nikech jawaya ok e chuny wach ok japiano ni e chuny thum mano to adier to ka in e chuny thum to samoro ng'ato nyalo gombo ni kawuono to ok adwa tudora gi jathum direct. An gi gina moro matin tadwa ni mondo mi ago mana erokamano ne jawaya mamulo piano ni eri. Ng'ato nyalo yudi nang'o? Koso koro wabiro abira nyaka odi Manyatta? Ah, ah, mano to koro awach namba. Hmm? Awach namba. Wach namba. Bas an kaka iyuda namba na en 01 Mm. 14 05 Mm. 07 07. Mm. Mm. Erokamano. Ago erokamano kuom loso thuolo mari mondo mi ang'eyi mathoth ni ija kanye gi gigo eko mitimo e yori mar thum. Inenori kanye higni abich mabiro? Pod inene piano ka koso nitiere kama idwa go step idhiye? Kanyo to koro ei thum ka to ato ma the best gima aneno kanyo ati. As at Koro now, kawe my, this is koni. the best. Ah, Mm. Wero ok anyal en gima otama. En gima otami. Eh, thum. Chien to ok ayal.